Hemmäňize salam futbol muşdaklary. Biz sizi Futbol dünýäsi atly täzelikler bilen tanyşdyran kanalymyzda hoş gördük. Bu wideomyzda hem biz sizi bu ýakynda bolup geçen transferler we beýleki täzeliklerden habardar ederiz. Arsenal Angliýanyň Superkubogyny aldy, a Messi bolsa Barselonada ýene bir ýyl galjakdygyny aýtdy. Şol we beýleki täzelikler barada wideomyzyň doly sanyny diňläp bilersiňiz. Onda näme, başlalyňmy? Edil häzirki wagtda futbol dünýäsinde gaty uly öwrülişikler bolmagyna garaşylýar. Emma bu habarlarymyza geçmeden öň biz size bir sany sorag taýynladyk. Lionel Messi bu ýyl Barselonada Çempionlar ligasyny alyp bilermi? Bu barada pikirleriňizi kommentariýada ýazmagyňyzy haýyş edýärin. Megerem hemmäňiz şu wagt kommentariýa ýazmak üçin klawiatura ýapyşansyňyz. A biz bolsa täzeliklerimize başlaýarys.
Arsenal Mançester Ýunaýteda golaýlaşdy. Arsenal altynjy gezek Angliýanyň Superkubogyny aldy. Olar bu ugurda diňe Mançester Ýunaýtedden soň ikinji ýerde, a birinji ýerde bolsa MU ýedi kubok bilen liderligini dowam etdirýär. Neýmar Puma bilen şertnama gol çeker. Puma bilen şertnama baglaşýan Neýmar Nike bilen 13 ýaşyndan bäri işleşýärdi, emma aralar açyldy, ýagny Nike indi Neýmarsyz ýa-da Neýmar Nikesyz. Atletika Suaresi görmek isleýär. Madridiň Atletikasy Luis Suarez özüne çekmek isleýär. Barçanyň täze treneri Koman uruguaýlyny öz toparynda görmek islemeýär. Ýagny Koman Suareze gysgaça şeýle diýdi. Gapyny aňyrsyndan ýap. Kawani Ýuwentusa ýok diýdi. Sky Sports Italiýanyň habar bermegine görä, Edinson Kawani, ýagny Edinson Motodor Kawani özüniň Napola goýan hormaty üçin Ýuwentusa geçmekden boýun gaçyrdy. Lidis öz düzümine Real Madridiň öňki oýunçysy Rodrigony goşandygyny aýtdy. Transfer bahasy otuz million ýewro nagt we on million bonus bilen bu toparyň düzümindäki iň gymmat transfer boldy. Çelsi Kanteni segsen million ýewro Intere satyp biljekdigini aýtdy. Emma Inter ony alarmyka, belli däl. Memfis Depay toparyndan aýrylmak isleýär. Men özümiň gelejegimi bu toparda göremok diýip Memfis Depay Dijon oýnundan soň aýdypdy. Niderlandiýaly oýunçynyň ady soňky wagtda Barça bilen geçmäne başlady. Ýuwentus Makkeniniň kärendesyny aldy. Ýuwentus Şalkeniň oýunçysy Makkenini 4,5 million ýewro kärendesyna aldy. Emma olaryň şertnamasynda, eger-de topar oýunçyny halasa, satyn alma opsiýasyny hem goýdy. Indiki täzeligimiz bolsa täze Pirlo, ýagny Sandro Tonali barada. Milan Bressiýanyň oýunçysy Sandro Tonali bilen duşuşyklar geçirýär. Aýtmaklaryna görä, Sandroň özi Milany saýlapdyr. Şol sebäpden hem ol Rossoneri bolmagy howlugýar. Real Madrid özüniň oýunlaryny Di Stefano stadionynda geçirer. Real Madrid özüniň öňümizdäki ýyl oýunlaryny Alfredo Di Stefano adyndaky göterýän stadionda geçirjekdigini aýtdy. Onuň sebäbi stadionyň ýokarsy açyk. Bular ony jankörler gelýänçä dowam etjekdigini bildirdi. Indiki täzeligimiz Hames Rodriges barada. Hames bu hepdäň başynda Ewertonda medosmotrdan geçdi. Ol kärendesini Ewertonda oýnady. Sky Sports-yň habar bermegine görä, Çelsä Deklan Raýs gerek. Habarçy öz dilinde goşandan soň Çelsiniň gözi West Hemiň oýunçysy Deklan Raýsyň üstüne düşdi. Horhe Waldano Messiň gitjekli barada şeýle diýdi. Messi eýýäm 33 ýaşynda we ol ýekeje özüniň barçany süýräp bilmejegini gaty gowy düşünýär. Eger-de Messi gitmese, Biz onuň pes derejedäki oýunlaryny göreris. A siz nähili pikir edýäňiz? Kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Indiki täzeligimizde ýene-de Messi barada. Xawi Alonso şeýle diýýär, Meň pikirimçe Messi gitmeli we başga emosiýalary hem duýup görmeli. Ol täze duýgulary duýup, futbolyň bütinleý lezzetini almaly diýip, Alonso belläp geçdi. Ofisialny Oskar Rodriges Sewilýaň oýunçysy. Real Oskar Rodriges Sewilýa on üç ýarym million ýewra satdy. Oskar iki müň ýigrimi bäşinji ýyla çenli Sewilýada top deper. Pýer-Emerik Aubameyang täze kontraktyna gol çeker. Mançester Siti oýundan soňra Arteta Aubameyang bilen kontraktyny uzaltjakdygyny aýtdy. ýöne ol entek kontraktyna gol çekmedi. Indiki täzeligimiz Benfikadan. Olar Realdan kärendesini Marianony aldy. Olar ony bir ýyllyk möhlet bilen aldylar. Mikel Artetanyň ikinji kubogy. Arsenalyň tälimçisi Mikel Arteta ikinji kubogyny aldy. Ýatladalyň, Ol entek Arsenalda bir ýyl hem işlemedi. Sane Gvardiola barada şeýle diýýär. Pep meni programmalady. Oň berýän maslahatlary oýny sadalaşdyrýar we ýeňilleşdirýär, diýip, Bawariýanyň täzejesi belläp geçdi.